Maswera sei maswera sei guys how are you doing masango Say guys what's up so guys hezvione kuti pane nhau yaya taimbotaura taura yepamuviri yaya so today we just wake up in the morning early in the morning kumboenda kumacheck up kuchipatara timboona kuti zvakamira sei nyaya dzadzo dzokufamba sei is it safe here kuti mai ava vakere mwana soon as this and special neoperation so tanonoga kubatsirwa bcause vangu vatimbosikanwa sikaniwa tanonoga kubatsirwa update yacho tanyatsozokupai yese asi ndokutobva izvozvo dzatova kuma four ndokutodzoka izvozvo kumba so and another thing guys as all know kuti isusu hatirende hatirende as all know guys kuti tinorenda hatina pedu and two mushimusa and two hatina kanonzi kachi hatina kabusiness kedu katinoitawo kanonzi kaseda so katinochiita kuseri nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvisiri kudii zvino sikaita sebem zvino singabatani so now tauda kusitata kuti tiite something Statowo ka business or ka something or tikwanise kuzovakawo panonzi pedu tirege kudii kurenda. So pane nyaya yandaiona vanhu vazhinji pavaimbouya vachikumbira kuti ndoda kuti guys mutitsvagiro pamba munhu adai pamba pekuita sei pekuchengetera so a lot of people vakatowana shuwa so na pane munhu akazondipawo advice akadaiwo iwo kurenda akushanda ino ndaizvifunga but nongotingozvizezera so Wadi wangu wangotsvagawo pimbawo pekunzi uchengete wowezawo kamari kako kaubhadhara rendi kako uchikachengetedza wotozovhura kana bhizinesi o wotozotengawo pako panonzi pako so guys isu tiri kutsvagawo pama pekuchengeta please this is serious issue Kana zvitoita kutotanga mwedzi wo wati kutopinda iwo kuti vachisabhadha here ndi kunouka eh, mozati tikawanawo panhu pakadaro pokuti tichengeta tinokwanisawo kusevha mari wo yekuti vapfanha vasi vaone future mukati mulife bo tikaramba tichingoda kubhadhara rendi tida kungozvita ngati togona kubhadhara marendi sereki asi pasina zvatiri kuita hapana kwatinge tichidi tichienda so nemutsa nemoyo wese vanhu vamwari fambisai zvidhiyo izvi tega vanhu mozivawo vane dzimbawo nyamwe pamwe uchiri kuipedzisa pamwe yakapera nyamwe kuri kupi don't just want kuti mutown chete just want kuti tive nepano patongotiwo dzi tongodzika midzi tombofokasa kuti tiunganidza kuti tuma tuma turandi to tatenge chidi tichiwana kana kuti mari yacho yese ipere kupi kurent so thank you so much kuna vachabatsira pana uye uyu ndichazokuupdatai kuti kwanzi chii zvazvifamba sei but for now please help tell them baby how serious we are hmm? tell them how serious we are about that tea. Guys, we are very serious. Vane dzimba vada kuchengeterwa dzimba tibatewo please.

namwe uri kupi not uk church eh. pamwe unitori kuno kuzimbabwe eh, but une mwemba initori somewhere eh. please kuda vanhu as a belief people chero vana mbuya vavo varida kuchengetwa ndovachengeta ah, tazoseka vacho apa kwazoenesa nyaya yacho ka Ndandakuona uri kumusha uko. Kwani ngone zvinhu zvako gasi yako chichi. So guys please we are serious ne. Kuti vatisambe chingo waste mari chingo bhadhara ne marent and it's not worth it because mari yese kupera mari yedu and you know facebook now is doing nonsense if nyama ndikati nditi titsvake tsvake tumabasa zvacho zvatokona one tinenge tichigona kutotipana mawaya kana 150 and 150 sinongona yangofanana kani kuti ndongoshandira kwete rent kwete rent mapamba emwana eh. mm. saka pane pasina zvandiri kutoita mm, saka need transport futi yekuenda kubasa vacho saka i think the best thing there kungoti tingopusha zvishoma izvozvo topushawo youtube iyoyo but mi motibetsera kungoti tongowanawo pekuti chi pekudzika mizi actually weare good people musangotionewo pafacebook kuti chingodai but people they know us in real life anokuzvaira kuti this is a very good people and vanotofarira kufara more than anything so please help guys thank you